ברוכים הבאים, צווישן אונז גערעדט, נאמבער פֿיר, מיט רבי יוסף זאב בראווער. שלום וברכה רבי יוסף זאב. א גוט יאר ר' פנחס. א גוט יאר, א גוט יאר ר' בעסער'ן. וואו, מ'האלט שוין ביי די פערדע? מ'האלט מיר שוין ביי די פערדע, יא, בן ארבע לעגונות, בן ארבעים לבינה, ארבעים במספר קטן איז פיר. וכו' וכו'.
אקעי.
אודאי למאיר'ן.
סאו.
איך נעם פון די ליסט פון שאלות וואס דו האסט מיר געגעבן, און איך נוץ אויס די רשות, די רעכט וואס דו האסט מיר געגעבן אויך אויס צו קלויבן. אקעי. אקעי. סאו, איז דא א שאלה דא אזוי. ווייסט פארוואס איך לאז דיך אויסוועלן?
פארוואס? אזוי קען איך דיך בלעימען אויב דו האסט אויסגעוועלט די נישט ריכטיגע. אקעי.
דאס ברענגט מיך צו א שאלה וואס איך האב אייגנטליך געוואלט באלד פרעגן, לאמיר אנפאנגען מיט דעם. ערלעדיגט.

קודם כל קענסטו איבערטייטשן בורא נפש און אהבת ישראל אויף אידיש? שווער. ס'איז א כ'ווייס נישט, ס'זאגט ס'וועט זיך נישט גוט זאגן. בארדערליין מיינט אז מ'איז ממש ביי די גרעניץ, מ'איז אויף די גבול. פערסאנעליטי מיינט אז די פערזענליכקייט, די 'איך', און דיסארדער מיינט אז ס'איז נישט בסדר, ס'איז נישט מסודר, נו, זאך איז.

אפשר האט ער נישט דעם דיסארדער דערפון אבער ער האט טרעיטס פון בארדערליין פערסאנאליטי. לאמיר גיין. די ערשטע וואס איז גאר באקאנט איז גאר גאר א שטארקע פחד אז מען גייט זיי איבערלאזן. אהא.
פיער אוו עבענדעמענט. סאו דאס איז נישט קיין סימפטאם אזוי ווייט ווי א כאראקטעריסטיק, א קערעקטעריסטיק, א נקודה, א זאך וואס זיי האבן אין זיך. וויאזוי זעהט מען דאס?
וואס איז די סימפטאם פון דעם אז זיי טוהן עקסטרים מעזשורס צו עוואוידן עכטע.

אפשר גייט ער אים עס נישט וועלן בארגן און דאס, און ער האט זיך שוין אויפגערעגט אין זיין מיינד, איך דארף נישט דעם, אפילו מיין גראז גייט וואקסן מיטן הימל דארף איך נישט דעם גראז שניידער.
דאס דאס איז די שטיקל עקזעמפל פון bpd, פון
וויבאלד פאר וואטעווער ריזען, אפשר ווען באלד געבן א שמועס אויס א ווארט. פון וואס bpd קומט, אדער אפשר נישט, אבער פאר וואטעווער ריזען וואס bpd איז, די איינע פון די יסוד ושורש פון bpd איז אז זיי האבן מורא'דיג שטארק מורא אז מען גייט זיי אפלאזן, און זיי טוען צודרייטע זאכן אז מען זאל זיי נישט אפלאזן, אינקלודינג אז זיי לאזן אזוי ווי שוין אפ פארדעם, אדער אז זיי קריעיטן די גרויסע בלאן אז מען גייט זיי אפלאזן, און זיי זענען דורכדעם גורם אז מען זאל זיי אפלאזן. אה, קיצור זיי זענען גרייט

אדער יענעם אפצוווארפן נאך פאר יענער קען עס טון פאר אים, אדער כהנה וכהנה. צו עוואוידן, וואטעווער, צו זיין גאר גאר נייס און יענעם איינבינדן מיט אלע מיני וועגן ער זאל נישט קענען אפלאזן.
די נעקסטע סימפטאם איז אז מען זעהט א פעטערן פון אנסטעיבל און טענס רילעישאנשיפס וואס ס'גייט פון איין זייט געפערליכע איידיעלייזינג און

געפערליך נאנט און באליבט און wow מען גייט מורא'דיג פארגלייבט אין דעם מענטש און פלוצלינג געט זיך עס א טויש אז דער מענטש איז דער גרעסטער רשע און דער גרעסטער רוצח און אכזר. אהא, מען גייט פון איין עקסטרעם צו די אנדערע עקסטרעם. בעיקר אין רילעישאנשיפס. אבער ס'איז אויך בכלל, ס'גייט אסאך מאל בכלל, מענטשן זענען אדער בלעק, ס'איז דאך זייער בלעק און ווייט ביי BPD, סאו מענטשן זענען אדער אויף די שווארצע ליסטע אדער אויף די ווייסע ליסטע. נישט דא קיין גרעי, נישט דא קיין פלאץ אז א מענטש איז נישט קיין מושלם, ער איז אביסל געי, אזוי ווי אונז אלע, אביסל פון דעם און אביסל פון יענץ, ס'איז אהער אדער אהין. אקעי. די נעקסטע איז אסאך שנעלע טשעינדזשעס אין די סעלף איידענטיטי. לייק ווער בין איך? איך בין א פרומער? איך בין נישט א פרומער? די ערליכקייט וועליוס, סתם מיינונגען, אפיניענס, אין פאליטיק אדער אין עניטינג קען עס זייער שנעל שיפטן און טשעינדזשן פון איינס צו די אנדערע. און דאס איז אויך אביסל מיט א גאר גאר נעגאטיווע בליק אויף זיך אליין. עד כדי כך אז מען פילט אפילו נישט ווי די בי פי די ליידן די פילט אפילו נישט ווי ער עקזיסט בכלל. אהא.
ער כאפט עס? כ'האב א שאלה. כ'מיין ס'איז מסתמא א דזשענערל קשיא אויף אלע. עקזעקטלי, עקזעקטלי. ס'איז דו גייסט שוין אביסל צו די סעלושען דערפון אויכעט, אבער טו בי אנעסט די וועלט פון טערעפיסטס נאך היינט. יעדער טערעפיסט כמעט האט זיך בעטן פליז ברענג מיך נישט קיין BPD's, זיי גייען זיך נישט זיך צו דערמיט, איך האב גראדע א שטארקע געפיל יא צו דינען מיט דעם, אבער נישט זיי וועלן זיך נישט יעצט נעמען שיקן, אבער איך פיל אז ס'איז היפש נישט גוט אפגעלערנט, מ'האט זיי נישט ארויס, מ'פארשטייט נישט ווי גוט וויאזוי זיי ליידן, און ווי מער מ'פארשטייט מער אז די BPD, אליין ליידט אויף א געפערליכע לעוול און מען קען טרעפן היינט ספעשעלי מיט DBT איז די מהלך פון טערעפי וואס ארבעט זייער גוט מען לערנט זיי אויס וויאזוי צו דיעלן מיט סתירות זייער אסאך טערעפיסט טאקע רוב טערעפי אין די קעיס פון BPD איז אויף די ארומיגע מענטשן זיי אויסצולערנען וויאזוי צו דיעלן מיט זיי. לאמיר גיין ווייטער. געוויסע תקיפות פון פערענוי אדער א דיסקאנעקשאן פון די ריעליטי.
מנותק מן המציאות. יא, פון סטרעס, פון גרויס סטרעס און אנגעצויגנקייט איז דא א שטארקע. אבער וויאזוי קלאפט עס אויס? וואס הייסט אפגעריסן פונעם מציאות?

מען זאל זיך זייער אכטונג געבן פאר מען דייעגנאוזט זיך, שוין אפגערעדט יענעם, זיך אדער יענעם, ווען מען מיינט מען זעט סימפטאמס, חלק סימפטאמס אדער אלע סימפטאמס, לכאורה זאל מען עס לאזן פאר א מ מ, עס איז זייער גרינג פאר א מענטש אפצוסטעמפלען זיך אדער א צווייטן אז דער איז אזא און אזא, דער לעיבל איז אבער, א לעיבל בכלל באקסט אריין א מענטש אין ערגעץ, און ס'קומט שוין מיט מיט הנחות קדימות. און אין די פאל איז עס קען עס זיין ממש מסוכן, ווען מען ווען מען שטופט אריין א מענטש אין די קאטעגאריע און ער באלאנגט נישט דארטן, קען עס זיין א ערנסטע פראבלעם. אקעי, איך מיין, יא, אלס נישט פסיכאלאג מיין איך איך האב געזאגט גענוג. זייער זייער א וויכטיגע דאס אז די אלע שמועסן וואס אונז האבן דא אפילו אונז רעדן פון נושאים וואס זענען אין פסיכאלאגיע, מ'וועט פרובירן מער עפענען שאלות און ברענגען קלארקייט, נישט חס ושלום נוצן די אינפארמעישן פון דא צו דייעגנאזן זיך אדער אנדערע, עס איז זייער זייער וויכטיג און קלאר, און עס איז אפשר איין אקאונט וואס מען דארף אפשר אזוי ווי זאגן פאר און נאך יעדע סעשאן דא, זיכער מאכן אז עס איז אינפארמעישן. אזוי זאל זאל זיין פאררעכנט בענק מורי ורבותי כאילו אי סיפורתם. אקעי, ווייטער.
אקעי, נאך א נקודה איז אסאך אימפאלסיוו און ריסקי ביהעיוויערס. געמבלינג, דרייוון ווילד, ספענדן אסאך, עסן און אנדערע. נישט קיין דורכגעטראכטע החלטות למעשה. יא, וואס שעדיגט זיי אליין. און אסאך מאל זיי קענען האלטן אינמיטן א געוואלדיגע הצלחה פון א דזשאב, פון א ביזנעס, פון ארבעטן אויף א פראדזשעקט, און זיי שטערן און האקן אפ זייער אייגענע הצלחה, סיי אין א געוויסע קעשי און סיי אין הצלחה פון ביזנעס אדער אזעלכע סארט זאכן וואס זיי האקן עס אפ אינמיטן אליינס אן קיין שום און מ'קען זיך וואונדערן וואס גייט פאר פארסט ער איז קוויטן אינמיטן פארוואס? די בחור איז נישט דא.
יא. יא.
און אן אריינגיין פונקטליך קענסטו דאך אליין פארשטיין אז דאס קינד ווייל די מענטש פארגינט זיך נישט צו פילן גוט און ער האט מורא אז מ'גייט אים פייערן אדער ער האט מורא אז מ'גייט סאו עפעס א געוויסע וועג פון זיך פילן גוט.

איז איז פשוט א טעות, ס'איז פשוט ס'איז ארויס פון קאנטראל, זיי האבן נישט געמיינט דאס, זיי האבן פלעין געוואלט אויפוועקן און אריינשלעפן די מענטש אין די אין די געים, אין די סימפעטי, אין די צו זיין אנגעדרייט. געפערליכע מוד סווינגס וואס קען גיין פון אפאר שעה אדער אפאר טעג, געפערליכע געפערליכע לעוועלס פון שמחה'לעק פרייליך אויף א מורא'דיגע לעוועל, און. פון די זעלבע זאך פון אפאר מינוט, ס'קען זיך געבן א טשעינדזש, אנגעצויגן און נערוועז אויף נישט נארמאלע לעוועלס, גאר גאר שטארקע שעים, בושה, בושה, ממש געפערליך זיי קענען נישט צום ווארט קומען, קענען נישט דאס, און ענעקזייעטי, יא, א סאבדזשעקט וואס מ'האט שוין אסאך געקאווערט, אין די זעלבע צייט וואס מען קען זיין פארדעם קלאר און פרייליך און אויפגעלייגט און גוטמוטיג. נאך א נקודה איז זייער זייער שטארקע פילינגס פון עמפטינעס, געפערליכע ליידיגקייט אינעווייניג, עפעס א מורא'דיגע ליידיגקייט, האט נישט קיין אהנונג פון וואו ס'קומט, און די לעצטע זאך וואס אונז האבן ארויסשמועסן איז גאר גאר שטארקע כעס, כאילו וואס איז אינאפראפריעט, ס'מאכט אפילו נישט קיין סענס אז דער מענטש זאל ווערן. איך זעה נישט צו קיינער ארום דיר פארשטייט נישט וואס דא איז געשען אז ס'האט ארויסגערופן ביים יענעם אזא כעס אויסברוך. יא.
אסאך מאל איז עס סארקאזם, יא, האסט מערסטע מאל געקאווערט די נושא פון סארקאזם, און ביטערנעס, און און אסאך מאל אפילו סתם פיזיקל פייטס, מכות. סאו, סאו דאס זענען ליידער סימנים פון פון פון בי פי די. אהא. יא. מ'קען, מ'זאל, מ'זאל נישט וויסן, וואס זאל מען אבער טון אז מ'ווייסט יא? שוין, פאר דעם איז דא פראפעשענעלס, פאר דעם איז דא אסאך העלפ ליינס און אסאך גוטע אידן וואס האבן זיך געלערנט און זענען פארנומען צו העלפן דעם, די עיקר איז נישט סאפערן, נישט ליידן. יעצט, די אלע זאכן זענען דא אסאך מאל ביז אייראנפען ביי מענטשן וואס האבן געליטן פון BPD, נישט מענטשן וואס האבן געליטן פון מענטשן וואס סטייטש

יא, ס'איז דא פראגרעמס פאר דעם, פעמילי קאנעקשאן, ס'איז דא, יעצט האב איך געזען אין איינע פון די פלעצער ווי איך לערן מיך, זיי מאכן יעצט א פראגרעם פאר מענטשן וואס וואס זענען פעמילי מעמבערס פון פון BPD לאדענער. אויף דעם זאגט מען דער כלל, ווען דער חולה אליין וויל נישט גיין צום דאקטער, גייט דער געזונטער ארומיגער, דער געזונטער נאנטער צום דאקטער במקומו. יעצט מיט די אנשטעקונגען מיט די קאראנע מיט די פלו איז דא איז דאך דא א גוטע דזשאוק יאר זאגט ער אלע וואס האבן קאראנע זאלן גיין אין די גרויסע שול אלע וואס האבן די פלו זאלן גיין אין די אין די פאליש און ווער ס'האט עפעס א אנדערע פילט זיך נישט גוט אדער פארקילט זאל גיין אין ווייבער שול און און ווער ס'איז געזונט יא, נישט קיינער פון די זעכצן זאל זיך טון א טובה און בלייבן אינדערהיים, שטייסט? סאו, מענין לענין. אהא, אקעי. אקעי, און א וועג מיין איך ברענגט מיר עס אריין צו די נעקסטע שאלה, פארוואס איז אזוי שווער פאר מענטשן זיך צו טוישן? אפילו ווען מען טוישט זיך לטובה, סתם עני טשעינדזש, שיני, קומט אן זייער זייער שווער. פארוואס?

ס'איז גוט, ס'ארבעט, לאמיר צולייגן צו אים, ווען זעט מען אז מענטשן מאכן טשעינדזשעס און אפילו גוטע טשעינדזשעס? נאר ווען זיי מוזן. זיי זענען צוגעברענגט צו א פלאץ אז זיי מוזן, ער מוז שטייגן, ער מוז שוין גיין צו די נעקסטע לעוועל, דעמאלטס שטייגט ער, אפילו גוטע טשעינדזשעס פריפערט ער. ס'איז אויך דא אזא געוויסע בעליוו פון טאטש נישט, ווייסט מען זאגט אלטע פערניטשער רוקט מען נישט און אזעלכע מינע ווערטער וואס ס'קען אויך קומען פון טראומא. יא, כדרכיני, פארוואס מענטשן האבן נישט ליב, און פון די אנדערע זייט זענען דא מענטשן וואס זענען פונקט פארקערט, וואס זענען זייער זייער זייער טשעינדזשינג, און זענען א גאנצן צייט רוקן זיי זיך ווייטער און ווייטער, אבער דער שואל איז גערעכט אז רוב מענטשן האבן א הארד טיים פון טשעינדזש, פשוט וועגן מען איז צוגעוואוינט און לאסט באבערען נישט, לאז ס'קען אויך זיין פון אמאליגע עקספיריענסעס פון. ווען מ'האט געמאכט טשעינדזש האט זיך עס נישט גוט אויסגעארבעט און מ'וועט טשעפען נישט לאז באבער נישט.
אקעי אקעי נאך איין שאלה קען מען פרעגען ר' יוסף זאב? יא. אקעי סאו א איד זאגט לכאורה ס'איז א איד אז ער איז בטבע א מענטש וואס ער זארגט זיך אסאך יא דאגה דאס הייסט ער דאגה'ט עס וויל ער רעכנט אויס א משל אז ספעשעלי ווען ס'קומט צו מעדעצינישע עניינים אז טאמער למשל שפירט ער רוקן ווייטאג יא. קומט אים שוין אין קאפ און דמיון אויף דאס ערגסטע, אז ער גייט צום דאקטער און דער דאקטער העט אים דיאגנאזירן לא עלינו מיר ווער ווייסט וואס, איז זיין שאלות באמת צווייפאכיג, וואס ער קען טון אפצושטעלן דאס זיך איבערזארגן, און צו עס אפשר נישט אמאל א גוטע זאך, אפשר איז עס צומאל נישט קיין שלעכטע זאך צו זארגן אזוי סאך, און וואס טוט יוסף, איז עס עפעס א גוטע זאך אדער נישט קיין גוטע זאך? ניין ס'איז נישט קיין גוטע זאך אבער פון די אנדערע זייט איז ס'שטייט פון איין זייט ועיקר לא לפחד כלל און פון די אנדערע זייט שטייט אשרי אדם מפחד תמיד יא א מענטש זאל וויסן די בעלענס פון די פון דעם אבער וואס ער לייגט אראפ איז אביסל עקסטרים
וויאזוי ער קען אויפהערן זיך זארגן למשל פאר די ספעסיפיק זאך וואס ער רעדט וועגן געזונט.

די עכטע עצה איז, קודם כל איך צי נישט צוריק, איך האלט נאך אלץ אז ס'איז א גוטע עצה זיך אויך צו גיין און אויסטשעקן, ס'איז נישט קיין, אבער נאכן וויסענדיג אז ס'איז דאס, איז דארפסטו פארשטיין, קוק אויף אנדערע עריעס אין דיין לעבן, דו זארגסט דיך אין אנדערע עריעס אויכעט, דו קענסט דיך זעהן אז ס'איז סך הכל פלעין זארג, זארג לשם זארג. קענסט דיך וואטסען ר' יעקב מאיר, איך מיין איך האב דיך שוין אמאל געזאגט דעם ווארט, זאגט ער, נאך א מזל אז דאגות העלפט נישט. געב א קוק וויפיל דער עולם דאגה'ט צאם, אפילו ווען דאגות העלפן נישט, שטעל דיך פאר ווען דאגות וואלטן געהאלפן וויפיל דער עולם וואלט דעמאלטס צאם געדאגה'ט.
שטייסט?
סאו ניין, ס'איז דעפענעטלי נישט קיין גוטע זאך, און און ס'קען זיין אינדיקעיטארס פון אנדערע זאכן, זייער אסאך ווייסן היינט אז אסאך פעין אין די באדי, ספעשעלי ווען די דאקטער קען נישט אנווייזן קיין שום סיבה, קומט עס פון עמאושענעל. און עמאושענעל, עס איז דא די, איינע פון די גאר פאפולער בוקס היינט אויף אויף טראמא, קומען מיר נאכאמאל צוריק צו אונזער היימישע סאבדזשעקט, איז ס'הייסט די באדי קיעפס די סקאור, די גוף געדענקט אלעס, די גוף ממש ליטערלי לייגט אוועק אלע אינפארמעישן, אלע סטרעס וואס א מענטש ליידט, ס'ליגט אינעווייניג, און ס'איז דא טאקע אסאך מהלכים, איינע פון די מהלכים איז סאמעטיק עקספיריענסינג, וואס איז ממש ארבעט נאר אויף די אויף די גוף אליין צו ריליעסן טראומא, סאו ס'קען זיין אז ס'איז דא באמת געוויסע זאכן וואס ליגט אין די גוף באהאלטן. סאו בקיצור אז ס'קומט נישט אזוי, און ס'זאל נישט זיין אזוי, א שאד זיך צו מוטשענען, מ'דארף נאר כאפן פון וואו ס'קומט און וואס מ'קען טון דערוועגן, און האפענטליך איז דאס נישט אזוי קאמפליצירט און נישט אזוי שווער. יא, בסייעתא דשמיא, אז ער קען טרעפן די ריכטיגע מענטש, ער זאל גיין פשוט צו צו איינעם וואס קען זיך גוט אויס אין דעם, ער וועט זען. אסאך מאל קען עס זיין אזא פשוטע פעמילי דאקטער וואס קען אים בארואיגן. און און אזוי ווי איך זיך פריער געזאגט, טראכט אריין אין דיין אייגענע לעבן, דו זאגסט דיך אז דו ביסט א מענטש וואס זארגט זיך, נאר ס'איז בעיקר אויך אין מעדיקל זאכן, קוק אין אלע אנדערע זאכן ווי דו זארגסט דיך, און נאמבער וואן פון דעם זע אז די זארג איז נישט קיין אמת'ע זארג, און נאמבער טו גיי באמת ילך אצל חכם, גיי רעד דיך דורך מיט דיין רב, מיט דיין גוטע מענטש וועם דו קענסט טרעפן, און א טשעק אפ, איך בין נאך אלץ א חסיד פון א טשעק אפ אין חוץ. אהא אקעי גוט א גרויסן שכח ר' יוסף זאב. ר' יוסף זאב בראווער קען מען ריטשן אויף טרי פאר סעווען סעווען סיקס סיקס טרי טרי פאר פאר.